Our dad carry our sister or our last born put for e lap make we no still give am respect make we still give am respect please if today na first time coming across naija daughter tv please do well to subscribe follow me okay i dey bring news i dey bring anything news okay okay okay make una no tire for me o make una no tire for this girl eh hey, let's go straight to this topic eh hey, now na our papa ned nwoko hmm ned nwoko abi ned nwoko hmm

Na im make dem dey see pro eh tway for everywhere. hey, daddy ne di wonko. eh, you wey you marry, how many wife you don marry now? The wife wey you marry now, if no be say you get money, just forget, no dey talk o. You see as Regina dey do honey the sweet of my bone the di dis of my bone if no be say money if na lie may another man I wish say she never marry am sorry I withdraw that my word man when he when he old when he no even old reach half of you they will don toast this your girl this your wife she no accept na because of your kudi For me, na her choice. She love to live large and she love to wear the latest human hair, the latest iPhone, the Porsche car. Yeah, that is her dream and she go for it. But wetin if they chook my liver echo meme? Big say wetin you talk as a father and as our politician when you dey try you wan rule country, the full country, but look wetin come out from your mouth. I dey France today. France no dey encourage poli. If you are done with your wife, maybe your wife do with am, maybe abuse or maybe two of una no come sweet to go again, una go divorce. Then you are free to go with another person. Or, you know, una still there, una still dey manage una life. But no be the one wey you come for Twitter, abi Instagram, write am, dey write am say, eh, Southerner, eh, abi Northerner, eh, they no dey encourage polygamy. Na im make prostitute full eh, Northerner. abi southerner yes na south not south my daddy o na the one ko may I call you daddy eh mm. e no mean say you marry my our last our last born senior Regina Daniel me I no still put that respect me I still put that respect because any man for our side man wey still marry uh, your junior one na he go dey respect you you know hey i no say you respect me o but me i go still respect you because eh, i understand that eh he say dem no dey encourage police na im make prostitute full everywhere for

No. You see polygamo for there? No. You know why Nigeria they will come out and you as a father, Nenduoko, you know say you don't born children. Those your first daughter now, imagine my maybe uh, a man of 50 years go say you want marry her. I believe say people like una na greed una, you know greed make man like am near your daughter. People like una maybe uh, uh, uh, your daughter wan start to dey date. People like una no dey gree. Una dey greed because una know wetin una dey do another people children. I'm sorry, I will draw down my word. You understand? How you go just sit down or carry your this thing, just start to dey write say eh, they no dey encourage pol, eh, pol, eh, polygamy. Eh, eh, na im make eh, not eh, southerner say eh, eh, prostitute dey. The northerner prostitute no dey. Abi the country when they dey really dey eh, eh, promote eh, polygamy, they tell you say eh, prostitute no dey. Abeg before una dey come on social media make una first dey sit down still think as elderly person wey una dey rule the children of Nigeria, the children of the world you know, no just come out imagine person wey no get sense now maybe my age mate wey no get sense now maybe boy he go say ah if this dad can encourage police let me go chest am after he come chest am finish police no go fit do am abeg um na this one I get to tell you say no na your money na im make you fit do poly if no be money and you no be say you dey slave people children you no fit do poly you are you dey slave people children me i talk am yes na slave queen na your na you who dey make trust how can you close your eye and put that kind of in fact of girl for your house dey call am your wife you close your eye you fit dey on top of him chest dey fear God have fear of God eh Yes, have fear of God. Make una no come for me, make una come for Ned. How you go just come you say na because dem no dey eh, promote eh, eh, poli, dem see where prostitute no dey. E no mean say person for Bible wey me still believe, maybe your Quran too. There is there is people wey dem go serve God. If God destiny you say you go marry, you must marry. If God say you will not marry, no matter what, you will not marry. Marry in the Bible those days, no be everybody dey marry. Na everybody still dey marry. Eh I pray those who really love to settle down marry make God send them their husband their wife no dey talk am no come on social media start to dey eh, eh, eh, pronounce um, eh, na because dem no dey promote eh, polygamy na im make eh, Nigeria eh, na im make eh, prostitute full southerner No, no talk am again o. As a father, as a politician wey you say hehe make una see who una wan dey vote for o hehe no be me talk am that day I'm sorry o hehe eeh make una see who una wan vote for o hehe dem go put Regina front for front Regina Dani Regina Dani Regina eeh this world this world is deep o hehe no be my mouth na for here o hehe yes o my people na this one I bring come out to tell una tell my daddy say Ned Nwoko say no make she no make he no talk like that he even make just of his wife he even say hmm I dey treat you like I make you like a princess yes Because na wetin she dream because im father no get am, im mother no get am and she no wan hustle like me. Hey, allow me to hustle. Hey, allow me to hustle. Hey, allow me to hustle to enjoy my money. Eh? No, my sister Regina Dye no wan hustle. Na food when you don done, na make you find, na make you succeed o. Eh, hey, now before we call you can tell her say you make her, you you you you make her to be a princess that is her dream and e real come true to her eh anything wey she dey face for inside house nobody know so far make we see the latest high phone the latest human hair eh make she go dey do like this eh the latest car yes money is not everything we i wish you the best my beautiful sister regina daniel if you are happy with your husband me i, I no get anything but If you no dey happy, you dey buy, dey show all those million, million, million. Money is not everything. Don't forget, oh. Now, who never see? Now, you dey talk. No, be say I don't see big, big money, but eh, eh, eh, eh, eh, this my cup, this my cup. You understand? No be money be everything, okay? Happiness is free. If e dey give you happiness and you You dey fit dey open your eye and e dey on top of you, you just dey do hen hen hen hen hen and you don give am two. Me I no get anything but my papa stop telling her say na your wife say you make her eh, eh, eh, you, eh, you make her be like a princess. Yes, princess abi? She, you suppose to call am queen because she's your queen. queen and princess, which one you feel? She's supposed to be your queen, not princess. Let me correct you for that place. Queen, say I dey treat you like queen. I make you like queen, no be I make you like princess. If you say princess, that is you dey look her like your daughter. and your lagu lagu dey enter. your lagu lagu see dey enter. And you make her like your princess. I I'll put that that that place for now. Nenduoko make Regina as a princess no as a queen no as a princess make una know say regina daniel nedwoko say dey look am like her child her last born how we nedwoko quick born regina go be her last born be im last born or maybe maybe if i wish na man wey wan born two three if i no even born regina e don dey call am queen o say i make you feel like princess princess princess princess na pikin wey person born woman wey you marry i make you feel like queen you are my queen

anymore she is mother uhmm i no understand o my people na wetin that commenter talk eh. for me eh, ned nwoko still dey look am like a teenage a a a a a prince a princess yes because regina eh, ned nwoko wetin ned nwoko talk for here he say he say regina daniel kosh they say regina daniel kosh over her hubby ned nwoko say he make her feel like

Make una una wan vote, make una shine shine una eye, make una no say because of Regina die, make una vote am wo eh eh, make una vote am out out abi in eh, which one you choose? Me eh, me na like this o, oh. you na like this, me na like this o oh. eh eh eh. Imagine this kind of person una vote vote am. Make I leave una my people, make una uh, go see for the next video. Wetin he dey talk, he say he, he make uh, Regina prank sex. Na prank sex you wan make your wife abi queen. Mm? No, no, no, let me hear am again. Na only that one, na only that part na me see. And why whether your wife dey promote you no dey no, that one no concern me uh, why uh, uh, southerner no dey promote uh, polygamy northerner no dey promote polygamy dem no see dey see prostitute for there dem no see dey see for eh please my people thank you all all my returning subscriber eh, all my amazing people all my ogbonge people when i drop una comment for the comment section oh, is it good as ned dey you know address her, her wife as a prince a princess as a princess supposed to be